Kull oġġett żgħir kemm hu żgħir għal wiri fil-Mużew tad-Domus Romana għandu ħila jixellek l-immaġinazzjoni u jġelek tistħajjel kif setet kienet il-ħajja ta' kuljum f'din id-dar mal-2000 sena ilu. Fl-ixken tal-fwejjaħ, għodod tal-kċina, ġojjellerija u ġugarelli, Ilkoll jagħtuna ħjiel ta' dik il-ħajja li għalkemm forsi kellha ritmu aktar kajman minn dik li ngħixu llum, fiha kulħadd kien jaf postu u rwol li kellu jaqdi. Id-Domus Romana kienet ir-residenza lussuża ta' xi ħadd għani u influwenti, u d-djar tas-sinjuri fi żmien ir-Rumani kienu aktar postijiet pubbliċi milli spazji privati. Kull filgħodu sid id-dar kien jilqa' lin-nies li jmorru jżuruh biex isellmulu jew biex jagħmlu n-negozju miegħu. Dan ir-ritwal kwotidjan imsejjaħ salutazio kien isir fl-ewwel kmamar tad-dar u kien importanti biex is-sid jilħaq l-ambizzjonijiet politiċi u ekonomiċi tiegħu. Wara nofsinhar sid id-dar kien jistrieħ jew imur sal-banjijiet pubbliċi. F'dar tipika Rumana tal-qedem, il-missier kien il-kap ta' kollox. Poter assolut fuq id-dar, l-artijiet u kull min kien jgħix f'daru. Hu biss kellu l-awtorità li jikkastiga, joqtol, jabbanduna jew ibigħ bħala skjav lil kwalunkwe membru tal-familja tiegħu, bla ma jagħti spjegazzjoni għal hemm ilu. Id-drawwa antika li raġel jitlob permess lil missier it-tfajla biex ikun jista' jiżżewwiġha ntirtet mir-Rumani, li b'hekk kienu jiżguraw li l-mara tibqa' dejjem il-proprjetà tar-raġel. Mhix ħunita sa mewtha. Il-mara anki jekk kienet tgħix f'dar sinjura, ftit li xejn kellha drittijiet u kienet tiddependi fuq ir-raġel u wliedha s-subien. Madankollu, in-nisa kellhom rwol importanti għax kienu jieħdu ħsieb l-edukazzjoni tat-tfal u din kienet issir mid-dar stess u kienu wkoll jorganizzaw ix-xogħol domestiku tal-iskjavi. Dawn l-iskjavi kienu jaqdu il-ħtiġijiet kollha tad-dar. inkluż il-ħarsien tat-trabi u tat-tfal żgħar u l-valur tagħhom kien jiżdied aktar ma jkunu b'saħħithom, sbieħ, kolti u kapaċi għax-xogħol tal-id.
Bħat-tfal kollha ta' kull żmien, it-tfal Rumani kienu jedhew bil-logħob. Kellhom il-pupi taċ-ċarruta, suldati ċkejknin tal-injam, tal-bronż jew tat-tafal, u xi ċekċieka tal-għadam bħal dik li llum naraw esebita fil-Mużew tad-Domus Romana. Kienu jilagħbu noli u logħob ieħor fejn kienu jużaw id-dammi u jimmarkaw biċ-ċagħaq b'xi ġewża jew b'xi ġellewża. Ir-Rumani tal-qedem, kemm in-nisa u wkoll l-irġiel, kienu jieħdu ħsieb id-dehra tagħhom daqsna jekk mhux iktar minna. In-nisa kienu jużaw il-fwejjaħ, jiżżejnu bl-irtokk u bil-ġojjelli, jisbgħu xagħarhom u jinnuklawha, jimmaljawha jew jgħolluha skont xi tkun l-aħħar moda. anke bl-għajnuna ta' furfiċetti li wħud minnhom kienu biċċa xogħol artistika minnhom infushom. L-irġiel kienu jieħdu ħsieb il-ġilda billi jidilkuha b'ingwent li mbagħad kienu jneħħuh b'oġġett tawwali u għat-tond magħruf bħala striġill. Ir-Rumani kienu magħrufin għall-ikliet twal u elaborati li kienu jorganizzaw u li kienu jtulu minn kmieni wara nofsinhar sa tard bil-lejl. Inbid impurtat minn kull rokna tal-Mediterran kien jitlegleg f'ammonti kbar. u kien ukoll il-protagonist f'kompetizzjoni ta' xorb fejn kien jintuża oġġett imsejjaħ rajton li kien qisu l-embut tal-ħġieġ. L-ikel kollu kien jissajjar mill-iskjavi fil-kamra magħrufa bħala kulina. Il-borom kienu tal-fuħħar u l-ikel kien jinżamm f'reċipjenti taċ-ċaqquf issiġillati b'għotjien u nofshom midfunin taħt l-art għall-kesħa. Il-platti kienu ordinarji jew fini skont min ikun qed jiekol minnhom. L-insiġ tad-drappijiet kien parti oħra mill-ħajja ta' kuljum. Għalkemm ħafna mill-insiġ kien isir fi djar fuq skala żgħira, sorsi qodma jsemmu nisġiġa professjonali u industrija speċjalizzata fil-belt ta' Melite, kif kienet magħrufa l-Imdina dak iż-żmien. Fil-fatt, fis-sit tad-Domus Romana nstabu għadd ta' ċombini tal-għadam u piżijiet tal-ġebel li kienu jintużaw fin-newl.
Bħal kull lok ieħor fejn tkennen il-bniedem kemm ilu fid-dinja, id-Domus Romana rat Trabi jitwieldu, xjuħ imutu, tfal daħkana jimxu xulxin, maħbubin jitlewmu u jirranġaw, u r-rotta tal-ħajja ddur u tirrepeti l-istess ġrajjiet b'karattri differenti. Karattri li jintilfu għal paġni tal-istorja, kif għad namlu aħna.
Imma dik storja oħra.